דאס איז פרענק א קליינע דרשה פאר שבת, עטס גייטס אהיים, עטס גייטס זיצן ביי די שבת סעודה, טאטע וויל זאלסט דיך אנטון כך וכך ביי די סעודה, זאלסט דיך פאר וויאזוי ער וויל, איך ווייס נישט וואס, איז וואס וואס זאל איך יעצט מיך גיין מיט אים צורייסן, פארוואס? פארוואס? דו דו ביסט קלוגער פון דעם? און אויב נישט ביסט קום נישט דא אין ישיבה. מענטשן זאלן אזוי, ניין! ניין! ווי שטייט מען דארף גיין מיט א היט בעקיטשע? פארשטייט נישט, דו ביסט גערעכט, דיין טאטע איז נישט גערעכט, ער וויל האבן אזא שטוב, טו דיך אן ביי די סידי די בעק, העסט חתונה האבן, העסט אויסטון דיין בעקיטשע, העסט אויסטון דיין שטריימל, העסט אויסטון דיין העמד, העסט אויסטון דיין הויזן, וואס איז? שטייט ערגעץ אז מען דארף זיצן מיט די העמד מיט די הויזן ביי א סידי? איך פרעג דיך, וואס לאכסטו? שטייט אזוי? וועט עס מאכן מער פאר אזא מאנטש, נישט קיין סידער. מען זאגט נישט קיין עמטליכע זאך, מען מען זאגט קיין זמין, די מען זיצן אזוי נארמאל. אבער יעצט וואוינסטו ביי אים אין שטוב, נו וואס? נו וואס דארפסטו גיין מיט אים סתם? וואס דארפסטו מאכן די גאנצע ווייסט קינדער? ווארט א גאנצע וואך פאר שבת. א שיינע צייט, יא יעצט ווינטער? א הערליכע סעודה ווייל מען מאכט שוין פרי די סעודה, מען זיצט מען פארברענגט מען שמועסט, איינמאל א וואך וואס טאטע מאמע זיצט מיט די קינדער, קומט פלוצלינג איינער געווארן א בחור, פאר אפאר יאר צוריק איז דער פיין געווען, פלוצלינג ער געווארן א בחור א טינעידזשער און ער מוז צושטערן די הויז, פארוואס גאט אין הימל פארוואס? עס קומען אסאך מאל געסט, אסאך מאל פארט א משפחה קומט דא, ווייסט מען גייט, מ'האט שוין לאנג, דער פעטער קומט פון פון בני ברק, און דער פעטער קומט פון לאנדן, ניין מ'גייט מען גייט הערן וואס טוט זיך, און דער גאנצע שטוב ווערט אויס, מען ס'איז עטיטוד, מען רעגט אויף א טאטע אדער מאמע, איינער שרייט איינער לויפט ארויס, ס'איז אויס שטוב, פארוואס? וועגן א נארישע קליינע קעפלדיגע בחור, וואס ער איז גערעכט, ער האט נאך געטראפן אפאר גרושים אויפן גאס, און זאגט, לאז איך נישט. לאך דיך נישט, פייט פאר דיינע רעכטן, באלד גייט ער שוין ארויף אויף סאושעל מידיע, ער גייט פייטן פאר די רעכטן, און יא, כ'עס לאך דיך נישט. זאגסט דאך, דיין טאטע האט א שטוב, און יעדע מענטש איז בארעכטוגט צו זאגן ביי זיך אין שטוב וויאזוי ער וויל די שטוב זאל זיך פירן. ווי קומט דא אריין דעמעקראטיע, ווי קומט אריין דא יא ליבערל נישט ליבערל, איך האב א שטוב, און איך וויל מ'זאל אזוי גיין ביים טיש, נו וואס? אז מה? איז וואס? לאז דיך נישט, לאז דיך נישט, פייט פאר דיינע רעכטן, און נאכדעם וועט מען דיר שוין אלעס נאכגעבן, וואס ווילסטו? וואס ווילסטו? דאס זענען דיינע חברים? איך פרעג דיך, די חברים נעמסטו פאר חברים? איינער וואס רעדט צו דיך קעגן א טאטע מאמע נעמסטו פאר חברים? איינער וואס העצט דיך אן זאלסט איבערדרייען די הויז, דאס זענען חברים? טוט וויי, אידישע קינדער זענען אזוי פארווייטאגט, אזוי פארווייטאגט משפחות, גאנצע משפחות ווערן חרוב, סתם דער בחור האט געטראפן שלעכטע חברים, גיי נישט, גיי נישט, מאך דיך נישט משוגע, קום ארויס, איך וועל מיט דיר שמועסן א גאנצע וואך, פרייטאג צונאכטס וויל איך אביסל זיצן מיט מיין טאטע און מאמע, פיין, איך וויל אביסל זיצן מיט מיין טאטע און מאמע, וואס איז? ניין, איך דארף שוין לויפן, מיין חברים ווארטן מיך, וואו גייסטו? גיי צו א טיש! און דער ערליכער טאטע, יא, גיי צו א טיש, אה, גייסט צום טיש טאקע? אה.

ווארטס אויס אביסעלע, ווארטס אויס אביסעלע, ס'וועט אייבערשטער העלפן, נאך אביסל וועטס חתונה האבן, נאך אביסל וועסטו האבן א לעבן, און יעצט מאך דיך, פרוביר צו מאכן גוט דיין לעבן, ביסט מיט דיין טאטע אינדערהיים, פרוביר צו זיין פרייליך דארט.